Salaata keenya balleessite, soommana kiyyallee balleessite, Rabbillee sodaattuu khaas dhuftee dilii nu dileessistu. Adeeroo ni irraanfanne gaa dhiifama wliisii kiya. Ati maraataa akkamii irraanfatta masgiida duratti silkii keessan cufaa jedhanii maxxansine amma soommana kiyya balleessite. Yaa Muhammadoo dhiisi firraa dhiisi Soommana irraa dhiisi dhiisi firraa balleessi. dhiisi obsiif soommani keetis homaa sirraa hin taane. Mana Rabbii keessa muuziqaan qaanfatu dhiisi firraa baqaa dhiifama siin jee wlii silkii tanaa uf fideen dhufu masgiida kana. Wallaahi soommanaan qaba malee awa dhagahi dantaaf soommanteeti mana Rabbii keessatti hamtuu na dibbisinii beekkadhu. Yookaan Hanjabaa naa gotaa waliif gabbaanuu yoo feete dhiisi firraa Muhammadoo. Dhisi sommana sirraa bada. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Makiinaan tun cinqii tee narraa jijjiiri yaa Allah abbaa jajitti illee taatu. Dubbi barbaadu kunoo kami ka soommana kiyya balleessuuf makiinaa karaara naa dhaabu. Namana si abbaa makiinaa. Awo awwaadde awo si awwaalu haaraan wiik dhiifama adeeroo makiinaa tiyyaan narraa badeef maal makiinaan tee baddee ati soomman kiyya balleessuu deemta aboo karaa naa gadhiista moo teestaanii mataa kana si facaasa marhabba marhabba sirraa hin dhiibaa obsi adeeroo haya deefi akka guutuu godhii qorqorroo haaraa miisi kan akka miina dhufe ifeen soommananii soomman keenya balleessuuf makiinaa irra jiru nu dhaaban

Seenaa boolee boolee boolee boolee boolee adeeroo adeeroo boolee deemta kanin soomana qabu laagaan na guguyde boolee boolee jee osoo iyyuu hin dhageenyaati dubeessatti hin deema dhaga'ee bar qarshii takkaan qabaa fi firraa na fuudhe. Hawa maaluma gaa mokkarree akkanaa ani waan aftiraa dalagachuuf hin gabbehe. Gurbaa Atii fayyaa guutuu qabu qarshii takka malee hin qabdu maali hin dalagattu? Niin rakkadheen siin jee dhiisi yoo barbaadde. Seeni haya. Cufi cufi. Hin qaanfattu. Isaan seeni. Aayilii tantee qarshii takkaan gaabbinaa seenuu feetaa sila. Sadarkaa kee beeki. Aawoo deemee karaa duubaa seeni yookaan gubbarra bahi. Qarshii takkaan gaabbinaa taa'uu barbaada. Boolee boolee boolee kota sena boolee boolee. Adiru rabbi jecha waan dhaniitiif rabbi si haa kennu ni jirjirrati defi nuun deemu. Haaya badaboo ammas qashi takkaan seentee sun waan jabaa goota. Haa hoo gabbuu iyyuu haaya ofirraa guuttadhu. Silaan maallaqa guutuu sii kannee akkana jee bu'inaan hin jettu waan rabbii nama dhuma tuffata.

Hoo seeni. Kootu kootu seeni. If duuba if duuba abbaa qarshii if duuba. Rabbi jecha ni deemi. If duuba dhaqi boo seeni ati kun ol akkatan seeni. Maallaqa namni baasee raahan deema. Habiibi.
Si tolee.
seeni seeni hoo seeni hoo seeni hoo seeni adeeru hoo seeni abbaa qarshii hoo asiin taa'e hoo asiin taa'e hoo inni asaasirraa dhufu sun booda achi dheeytaati akkam taatee hoo ati islaamaami rabbi jecha na hiixee mimaa kursi takka karaa kursi takka oofaa oolta Qarshii shanii ta Rabbii sun caalchistee kabajje, haawoo nuun deemta isaa anarraa kafala. Soommana narraa hin balleesiinii maaltu si naqe? Duuba ka soommana qabdu namaaf rahmata hin goone akkam taate gurbaa? Haya mee narraa gad bu'aa bu'aa. Al amaanaa hordofi ati gorsa feeta. Amaana! Koottu gobbu'i harre niin bu'a ka. Qoolkaa kanan si caccabsa. Koo gobbu'ee. Maaltu isa naqemee anaani ati gorsaa si feesisa naan jaa. Irraa dhiisi. Dhiisi firraa deeme hojii. Al amaanaan isaa fi haaraya. Gaddaafa sitaa firaa dhiisi. sodaattu. Aboo shufeera seeni haa gaddaafaa sittaa. Nagadhii siili kesaati irraa yaasa. Irraa dhiisi. Waaniif goggodhaa kana hin agartu akka jijjuu jiru. Salli ala nabi. Namni akkana addunyaa qixaa. Salli ala nabi. Allahumma salli wa sallim alayhi. Yaa obboleessa kiyya anaa badii qaba. Laal aniif goggogummaa isaa irraa dhiisi. Badii anaa qaba sababa kiyya. Lakki ati badii hin qabdu. Ati maal waa balleessite?

Foon bareedaa guyyaa jummaatiif ta'u naa kan ilaal kalee soomman ittiin oole. Qarshii dhibba shantamii kiiloon haya kiiloo takka dafi abshir. Hoo kunoo kiiloo takka. Soom! Maali lafee qofa keessa gurte kaa'oo yoo siin taane dhiisuu ni dandeessa. Nuti warra soomanuuti foon bareedaa nu kanne kaa'oo somba kanaa nurraa dhiisiti. Dantaa keetiif soomantaa dubaanaafi. Atiif maafiin soomana dantaa tiyyaafiin soomana atis yoo barbaadde soomuu ni dandeessa. Moo ati baatuma ramadaanaa soomantee karaa maskiidaa cahuu beekta. Sun qofaami kunoo tanas nan beeka. Awoo ati rabbi sirraa haa kafalu. Al-Amaana sitti baradhu bashannanaaf. Yaa jaad waan kana juu jirtaa waan galle. Yaa abaara maadina kana haasaawee akkami jecha kiyya siin galle. Ikhlaasa jechuun maal jechuudha? Naam. Wal gaxxamuudha. Gochi kan kee ka ati qaamaan gootu, waani qalbii tanteetiin yaaddu waliin. Yoo wanni atiin kun qaamaan gootu faallaa waan ati qalbii keetiin yaadu jirtuu tahe, kuni faallaa ikhlaasaati. Laal wanni ikhlaasa ja'amu kun waan Rabbiin achi baheeni isa qofa beeka. Naam. Rabbiin akkini ju'u ikhlaasni iccitiilee kiyya keessaa takka. Allaah. Kaniin qalbii gabroottan kiyya kaniin jaaladhee keessa kaayu. Malaaykaanilleen bakka jiru beeyteen katabdu ja'a. Nuti immoo ka ikhlaasa qabuu fi ka inni beeyne jennaan sheyxaannilleen bakka jiru hin beeku ja'a. Ikhlaasni iccitii Rabbii fi gabricha jidduuti. Ati nama duratti nama Rabbii faarfamaa tahuu malta. Kan yeroo aazaana dhagahe ol ka'ee cehee masgiida dhaqee salfii duraatti salaatu. Garuu qalbii teetiin faallaa tanaa yaaduu malta akka namni si faarsuuf faa masgiidatti malee hin salaatu ja'anii. yookaan akka namni si jaalatee si amanu barbaaddee ta'uu mala. Kana laal yeroo kana qalbiin teetii fi gochi kan kee wal dhabee jira jechuudha. Kuno haala akkanaatiin munaafiqummaa ja'ama. Ee kun munaafiqummaadha. Kanaafi Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fakkeenya nuuf godhe ummata waan babbareeddu dalagu addunyaa irratti warra haa narraa himanii haa naan ja'aniidhaaf waa dalagu Naam. guyyaa qiyaamaa Rabbiin haa naan ja'aniif daleeyde ja'amee ja'an. Awo barinni akkana, awo barinni akkana, awo barinni akkana ja'aniini mire gochaa fi qalbiin isaa wal gaxxannee faarfamuuf godhe faarfame jechu. Waan barbaadde sun ati arkatte maaliif je'een waan qalbii namaa keessa jiru waan innummaan beekuufi laal. Wahiin si himaa biyya teenyatti qotee bulaa tokko jira ka miila qullaa lafa deemu oomisha isaa wali qabate mana galfate. Cooniyaa yookaan madaabara sagal maatii isaatiif kaayeeti, jooniyaa takkaas kophaa sadaqaadhaaf haa taatu jedhee miskiinaaf kaaye. Naam. Miskiinafis kophaa kaaye. Kophaa kaaye. Hayyee. Jaartii isaa ta sadaqaa sun as fuuteeti miskiina dhufu hundaaf saffaraa kannite jechaa faatihaa abbaa kiyyaa qara'i. Allahu. Kanaanis ummaa tiyyaaf du'aa'ii godhi. Kaaniif haboo tiyyaaf faatihaa qara'i. Gurbaan dhaabbateetuma dhageeffata fira isaa takka maqaa keessa hin buufne. Abbaa isaa haadha isaa takka maqaa hin dhoyne. Hundinuu fira isiiti. Gaddeeti furadhaatii deemaa jeen rabbiin uleemmanii kee eenyu akka ta'e ni beeka. Ikhlaasa jechuun akkana. Rabbiin ni beeka waan qalbiin daleeydu kanaafuu rabbiin beeynaan gahaadha qalbii teetiin ati waan sun rabbi jecha daleeynaan tana marra hin kaayyatiin. Gaafiin biraa akka.